Dagihê. Baş e bira. Damgehîne karwaniya belkî wî bena cihekê dîr. Rawest e. Belê Pamleşên zarokekê Usayê Biçîk bêne fona. Ev e dê bîte cihê gumane Kamazin. Bira, ya şim ve em dê danine cihekê bilind da demê karwanî tên wî bibînin. Çi darek bît yan jî cihekê diyê bilind bîtin. Ez dibêjim dabkeyî ne di bîreke avê de. Çinkî demê ku ronî tên avê ji bîrê ve dixwin duyîbînin û dê li gel xwe be. Bîra avê? Ez ji bîreke avê nêzîkî va re dikevim û xelkê Hîcazê û bazirganê twê hemî twê rê re têno çin û em dê Yûsifî keyne twê rê de û her ke re hatin dê wî zî bînin. Ha! Gelek baş e dê herin da biçîn. Cad, Neftalî herin qasî pirê bixin dê baş e. Bab, di kengî û sif zifrî teve. Xwe netirsîne kiça min. Hêşta demê may bû şevê. Berî çend roj e Yehûdayî di vîya Yûsifî bixwe tîtin. Belê pala wî nehêla û xwe li ber sîngê wî girt. Bûçî? Ma Yûsifî xeletiyek kiryarî Xuda kiribû? Nexêr bab, tenê ew razî nebû xewna xwe bi we bêjîtin. Min jî xwest bû xewna xwe bo kesê nebêjît.

Tedbit Yusuf ji bîrê bi derkevî tu çîrokê bû karî wan ya bêjî ku ew jî rabin hemî bi van bibêjin. Eger ew Yusufî beyne bîra he wisa di zivir nayî zehmettir kevî. Em gehiştîn û hanê bîre. Rex dar hanê ve. Bû te tiştekî bêjim. Ava vê bîrê gelek asîr e ha. Bo min nexeme. Ê bira dê paşî karwanî hên û li vêrê narawestin. Ti zanî. Dîkorî bihêle. Min ji ber vê çendê ew yêyî navêrê. Hosa diyar e merema te we Yûsif bimirî.

Ez ê dejme te hizra xwe baş bike ava bîrê geleka sîre. Bêdeng be. Ez vê çendê dizanim. Xwe ez qet sona hatî me vêrê. Karî me diristê pirê be çît. Dê bi dima hî kêt çi bimrît yan jî bînî te sax. Berde! Vala xwe ji veke ya da. Ez xwe di vî karî rabim. Min negire. Min çirrêkê dînînin. Ji ber çi dê min siza ben ha? Ev e gunehbariyê hîn dikin. Te çi guneh nekirîne? Be li pemana ve tu bîya mezin ek ser serê me. Em hemî tu jî wê pilê ne, ew pila xwedê da ew î. Hîvîş setkem bira we neke, bîr geleka tarî ye, hîvîş setkem. Netirse bira, çinkî xwedê yê li gel te, dê zêre van ya te ke tu dê te parêzî. Ev diçike Yehuda, hîvîş setkem we neke, belax me veke, xwe te ji min re bidin, ez ji bo wî dîr kevim, par bike, ez ê çime cihekê wisa ku kes min nebînî, ez nayme dev baboy,

Erê! Baba Hemîga weşandê tirsiya ku wî sibî bî tenê çîra gurg a. Ê mala te! Babuş min û te baştir zand ku erdê Kenaniyayê tijî gurg e. Ez dibêjim biro em dê pêdivî nîşanekê bîn. Nimûne, Kirasê ya sibî dê xwînê tê de, êno dê bêjin a babû gurgiyê xwe.

Min divê tenê di gel te bixivim bira. Ma hewe nezanî çi got. Heşt te dikem bira. û ez spasiya wî başiyê dikem. Ew e te di gel min kirî. û ez heş hemî birayê di xwe dikem. Li ser vî tawana ew e di gel min dikenjî. Min nevê çi nexweşî bigihne hewe bira. û eger ez bim. Hişyar bî, nebije bavê baş e û kesekê pê nehesînin. Hîn zan heke bavê pê bihesiyên, di nefreta li bo rînî din. Baş e, te zanî min çi gote te birayê min? Mane min got, bila kesek pê nehesî din. Belê bav tişte li dev Xwedê nayê te veşartin bira. Hişyar bin, hîn dikevine torabana Xwedê de, xwe bizivirin birayt min. Gelî birayt min, xwe bizivirin da Xwedê hewa siza nedetin. Hîn zanin hewa tawaneka girî.

Qedaf me hemiya bikevin. Ev tawana em gel biraya xwe dike, çi mirov jî beramber dijminê di xwe we nake. Xwe têbigehînin. Me dubare vê şermiya qabilî sax kire vet kuştina biraya xwe de. Çi çê bû e? Hî bû çi mayna rastê wasa? Da vî karî bi doma hîk bînîn. Were ken, were ken bira hit min. Ma min çi navekî de. Hîm xwe dikerim ber te. Dê, lawî, were tara min. Vîr geleka pirs e. Ez sivî şekem çil min nekin. He were balans me veke. Were gapa. Lawî. Lawî were tara min. Vîr geleka pirs e. Ez geleke tirsim. Lawî.

Lawî! Yusuf! Yusuf! Min haş çi denga nema.

Tu jî wekî me yê gunehbar î. Vê cawî kî rastê bêgunehî û hejîkirina birayê xwe ji ber xwe bike.

Ey Xuda, ez dixwazê ji te dikem, tu min ji hemî tengaviya biparêzî. Rebba rawestiya. Ma hewa gulê nebû, dîwarên da biçîn.

Ez jî nizanim ka çawa rizgar bûyîme. Ez hêvî şeya dikem, min ji bêrê derixin, çimkî ez gelek ji tariyê tirisim. Ma hewa ji min nîn e? Ez naşêm wa bikem. Birayê min me ji hişkin û serreqin vê çandê nahêlin. Hêdîya hedarê bikêşî. Hêdîya xwedê dê bi silamet bî. Gireng e. Divê bi em zivirîne mal. Ez bi paşê zifir me dev te xwarinê û vexwarinê bo te înim. Netirse birayê min. Dilê xwe nehêle bira. Em di buta sibayî ava şirîn înî. Hewel destpêkî diviya hîn wî bikujin ma ne gelî bira. Hewel dizanî ava vê bîrê esîra fikir vexwarinê nayê te. Ne, ne min dizanî. Belê pa Yehûda nehêle ez vê çendê aşkera kem. Dê werin dabiçîn. Em gelek gîro bûn.